Juma Hudaýguly Keteni Hekaýa Seslendiren, Nejep Baýat Şu ýyl pagta şeýle bir bitginli boldy welin kolhozymyz pagta planyny bary-ýogy ikije on günlügiň içinde dolduryberdi. Şonda başlyk Aşgabatdan telim maşyn dolduryp birgiden zat getirdi-de, Ýygyma gatnaşan ähli daýhanlara, okuwçylara uçdantutma diýen ýaly sylag paýlady. Kime haly, kime radiopriýomnik, kime tikin maşyny, kime keteni. Bellenilen iki dekadada-da ýeňiji bolup çykanlygy üçin özünden uly uýam Gurbantäje hem-ä tikin maşyny, hemem bir kişilikden gowrak ýalpyldap duran gyrasy sary zolakly gyrmyzy keteni sylag berdiler. Öýümize duýdansyz giren iki sany bu uly baýlyga begenişip, Biz bolubilenimizi bolduk. Öýe getiremizden soň uýam ýaňky keteninden ejeme we kiçi gyz jigime köýnek tikjekdigini, özem hut şu günki alan tikin maşyny bilen tikjekdigini aýtdy. Ýöne ýygym gutarsyn, şoňa çenli howlukmaň diýdi. Ejem-ä howlukmady welin, şol kiçijik jigimiz bökjekläp heläk boldy. Olar ýaly lowurdap duran keteni mytgaldan boýamyş geýip ýören çagaň nirde gören zady? Umuman, o wagtlar hiç kimem üýtgeşik zat geýip ýörenokdy. Dogrusyny aýtsaň, geýinýeňe-de zat ýok. Agyr uruşdan soň halk ýaňy-aýaga galýardy. Duluňa ýarty halta unuň, atara çaýyň, ýakara-da odunyň bolsa başga zat gerekdirem öýdülmezdi. Gytçylyk, ýetmezçilik edil öňküleri ýaly üstüňe alyp durmasa-da, garaz, mahal-mahal gapyňdan boýnuny uzadyp, bardygyny bildirip gidýärdi. Mätäçlik biziň hojalygymyzam ýatdan çykaraýanok. Biz, esasanam, Aşgabatda okap ýören agama pul iberjek bolamyzda, ýa-da ol rugsady gelip, yzyna gitjek bolanda ýol harjy tapman kösenýärdik. Ine, şol harçsyzlyk zerarly ýügüň gutararyna howlugyp bökjekläp ýören gyýjigim özüniň her dürli öwsüp duran gyrmyzy ketenisinem geýip bilmedi. Satmaly bolduk. Agam okuwdan geldi-de yzyna gider pul tapylmady. Kakam başlykdan awans dilese-de bermän, gaýtam, Ogluňy iberme diýsem kolhozda işletmän okuw iberdiň. Eýgeribilmeseň gözüň çyksyn diýip oňa gyjalat berip goýberipdir. Agşam aralar orluk çyraň daşynda aýamyzy egnimize diräp otyrkak, ertirden bäri hiç kimiň agzap bilmän oturan sözlerini ejem uklap ýatan gyz jigime ogryn-ogryn garap oturyşyna kynlyk bilen aýdyp goýberdi. Bolmasa ketini sataýeliň. Muny hemmelerem golladylar. Gaýtam şeýle kyn pursatda çykalga tapylanlygy üçin begendiler. Kakamam Gerek deregi ýykar diýipdirler. Nätjek-dä. Ýöne Enebaýa duýdurmaň, ýüregi süýşer diýip, eşiklerini geýmäge durdy. Menem hemä begendim hemem gynandym. Agama ýol kireý tapylanlygy üçin-ä begendim. Ketenim, ketenim diýip, her gün diýen ýaly köneje sandygymyzy açdyryp, oň içindäki lowurdap duran ketenini gözi bilen görüp eljagazlary bilen sypap-sypap ýatýan jigimiň köýüp gitjek çaga höwesi üçin monsa gynandym. Onuň ertir ýene-de turşy ýaly ketenisini sorajakdygy, sandygy açdyrjakdygy ýadyma düşende, ýüregim awa-awa gitdi. Bu hakda hemmelerem oýlanan bola çemli. Agam-a kibtini gysyp, bir ýana çykyp gitdi. Kakamam ejemiň sandykdan çykaryp uzadan ketenisini ýatanda kellesine uraýan ak ýalygyna döwdi-de, Rejep dükança beräýmedim diýip ýaýdandy. Süýji ukuda dünýeden bihabar ýatan jigime tarap seretmäge-de bognusman, şemal öwüsde-de jygyldap açylyp-ýapylyp duran gapymyzy agyr bir derwezäni açýan ýaly zor bilen iterdi. Ýapanda ondanam kynçylyk bilen ýapdy. Bir sagat ýaly wagtdanam yzyna dolanyp geldi. Kükürdiň gaby ýaljak ullukda kagyzy duranyňa bir zady ejem uzatdy. Özem sesini çykarman pejiň aňyrsyna geçdi. Howlukman dolagyny çözdi. Ejeme, Ertir meni irräk turuzgyn diýdi-de, çaýam içmän aňyrsyna öwrülip ýatyberdi. Ejem bilen Gurbantäç bolsa şondan soňam tikin çatyna güýmenişip ep-esli oturdylar. Men bolsam, Gurbantäç dagyň kölgesi düşüp duran garaňky gap böwre geçdim-de, ýyrtygyndan goňrym tul, Mele ýüňler sallanyşyp duran köneje ýorgany başyma çekdim. Hiç kime bildirmänem agladym. Ediljek meň çakadyşym ýaly ertir jigim ir bilen turup ejemden ketensini sorady. Haçan tikjek diýip işe gitmek üçin hykjaklap, ýeňsesi ýyrtyk köneje esgi köwşüni geýip bilmän aljyrap oturan Gurbantäjiň egninden aslyşdy. Olam geplejek bolup ilk-ä esli wagt bokurdagyny arçap bilmän kösendi. Soňam aglap goýberäýmekden zordan saklanyp, Aýtdym-a, jigim, ýygym gutarsyn diýip. Onsoň tikerin, indiki ýyl birinjä gideňde geýip gidersiň, bolýamy? diýdi-de, Enebaýyň ýene bir zat diýeninden ätiýaç edýän ýaly, işikden zarp bilen atylyp çykdy. Buz ýaly şemal ýaňy bir ýylap ugran içerini köwsarladyp goýberdi. Şondan soň jigim, hany görkez diýip ejeme ýalbarmaga başlady. Sypalak göreýin, onsoň ýene ýapaý. Bolsa-da ejem çykalga tapaýdy. Düýn sandygyň açaryny ýitiräýipdirin, gyzym. Haç wagymyň ujundan gaçyp galaýypdyr. Şu gün guşluk çaýa-da çykman şony gözlejek. Tapsam, agşam sandygy açarys. Senem keteniňi görersiň, diýdi. Jigim her näçe gynansa-da bialaç ylalaşmaly boldy. Ýöne sandyk agşamam açylmady. Ejem görgüli ýüzüni duw-ak edip, Tapmadym, gyzym. Howlukmahana ertirem ýene bir gezek gözläp göreli, belki tapylaýýet-da diýdi. Günde-günaşa şu sözler gaýtalanyp duransoň, soňabaka açarsyzlyga jigimiň özem öwrenişdi. Soramasyny azaltdy. Kim kimden unutdy. Ýöne şondan soň ol elmydama bir zadyny ýitiren ýaly sus gezmäni çykardy. Çaga mahsus bolmadyk agraslyk aralaşdy. Lijan birmahallar turup hiç kime bildirmän sandygyň daşyndan dyrmalap oturanyny, kijijik eljagazlary bilen demir gulpy açjak bolup, ysgynsyzja silkeleýşini özümem telim gezek gördüm. Agam okuwyny gutaryp gelensoň ilkinji aýlygyndan jigime edil şol öňküjesi ýaly lowurdap duran garasy-sary zolakly gyrmyzy keten alyp berdi. Göwün ýarym naçar diýip oňa soňam her aýlykda nämedir bir zatlar äberedi ýördi. Ýöne, ýöne jigim öňküleri ýaly begenip bökjeklemedi. Ketenim, ketenim diýip, ir ertir, gije agşam enaýy-owazlar bilen saýramady. Daşyna dürli lybaslary üşürip oturyşyna süýem barmajygyny dişläp, dulda duran sandyga bir syhly seretdi oturdy. Delmurdy, ýuwdundy. Emma sesini çykarmady. Şondan soň ylaýyk ýigrimi sekiz ýyla golaý wagt geçdi. Geçmişde gabat gelen ownukly ýerli wakalaryň köpüsi unudyldy. Ýöne şol hemmämizi otlara salan gyrasy sary zolakly gyrmyzy keteni bilen baglanyşykly waka welin, asla ýadymdan çykyp gidäýenok. Çünki şindi-şindilerem çagalary bilen öýe gezmäge gelen wagty jigim açar ýiten şol syrly sandyga seretse, Men o sandygy könelerden ýadygärlik hökmünde henizem saklap ýörün. Göwnüme gözleri bilen göwnüne arman bolup galan şol gyrmyzy ketenini gözleýän ýaly süňňüm gowşap, ýüregim gyýym-gyýym bolup gidýär. Edil şo gezek kim ýaly gara çynym bilen oňa nebsim agyrýar. Bozulýan. Hamala jigim menden, Jan dogan, şuň agzyny indi bir aç, seredip bir göreýin diýip haýyş edäýjek ýaly, usullyk bilen ýerimden turýan-da beýleki jaýa geçýän. Ýa-da bir bahana bilen öýden çykyp gidýän. Soňam esli wagtlap girip bilemok. Çünki jigimiň sandyga salýan nazary göýä biz ony açar ýok diýip, henizem allap ýören ýaly şeýle bir naýynjar, şeýle bir gamly welin, meniň kürsäp öýe girägede sandygyň agzyny açasym, Jan jigim, ine gör, sandyk boş! Biz seniň ol keteniňi zerur bolup barypka şu mahallar satdyk ahyryn diýip, uly dilim bilen gygyrasym gelip dur. Ýöne indi telim ýyldyr şo sandygyň açary mende dogrudanam ýok. Men ony barypka kakam ýogalan ýyllary ýitiripdim. Indi hiç mahal açylmajak şu sandygyň içinde bolsa jigimiň çaga kalbynda ömürlik arman bolup galan köýen höwesjigi Gör, näçe ýyl bäri gum basyp ýatyr. Indi onuň öwezini hiç bir zat, hatda dünýädäki iň gymmat bahaly zerli parçalar hem tutup bilmez. Eger tutup bilýän bolsady, onda jigim döwletli döwranly uly kan hojalygyň keýwanysy bolup, bolçulyk bulagynda gulaçlap ýüzýän hazyna her gezek şo köneçe sandyga beýle naýynjar bakmazdy. Soňy.